Nabatebetie kero kende ng'a onye Constituency nere egosomba Dokta Okeng'u Fred Matiang'i, ne rianya riba richache, ase engencho y'ebinto ebibe ebinge bigokorekana oo. Ekemo kiabo nokoena chibesa kiholela. Magenderero taiyo. Kwamonyora ng'a obochai bokorekana korwa obonene sana. Bono kero Tong'i achang'ete tarenge igoro mono speed inche arenge oo nguru inche arenge oo. Okeng'u nyamba nobe ororo rakinyi ntoramorora. Bono. Kerobio rundi oachete, naete Matiang'i omoeti, asetebe ekemanyererio. For the first time Matiang'i asoka on openly atebia abanto ng'a omomura oyo mominyoki buna gose nokominyokia zaidi jana. Bono rende nintete tokwane omongwana oyio igaa. Bono igaa, rinde namobore mwambire ng'ai kwagenda, kagontebia ng'a are break for the next number of months. Bono ekero are break. Inche nkaira ng'a omongwana oyio mbwoye are nefamiri yaye bare encho erende ng'a obere siasa mono, oonchokananire, bono tiga nere are encho nefamiri yaye, kani siasa iga ase inche chini ya mache, inse y'amache, bonkonyo nkonyo. Inki nakorire ebidio ya rero? Ing'a mpaka ekero are break, nabe ase nokomena matiang'i, komoconsult, komoa ereport, komorokia naki amang'ana are, komotebia naki ekoba igaa na igaa. Eki gegokonya sana ko make sure ng'a mistake teiyo ase nyaribari chacha. Togo fix nyaribari chacha to have fixed gusii inche nabatebia because one chibesa are are nochio chobeku mono onye na ebinto ebibe are nabo biakorekanire mono nkorabatebi ng'ende nkoba nkorabatebi ng'a kero okogenda sauti mogirango nabo okomanya omojumbe naro oo. ore eserekari. Kogogenda egitutu chiache north, nabo komanya ng'a omochumbe naro oo ore eserekari. Lakini kogocha Nyaribare chiache, omochumbe na eserekari lakini tokomanya ng'a nagokete ki? Nare eserekari. Bono this time round ekero tokonyora ng'a Birundu na Gasi nigo consult Matiang'i, omotebi ng'a igaa na igaa ere igaa, naki tokogenda gochia? Iga egotoa omoyo sana buna abagusii. Second omongwana obirwe onde nasomete, konyora omonto osomete nyarebe achache egento kia maana sana. Gekogera oyoro bono iga ntomanyeti mang'ana aye academics mono, lakini ekiagera tobwate omonto osomete oeruete gokora egasi that's okay. Egento kende ekiya nkeria ng'a omongwana oyo oebirundu nare in touch na Jubilee, tanyetigeti kando ng'a akemoka agateba ng'a bono inche ne candidate yane ntagete koeonia tiga na Jubilee. Gakoeonia akoeonia na Jubilee, akoeonia oenie na amatiang'i. That is important because gusii nabo ntoko baigo matiangi takoira kera chingaki ocha gusii ng'a ne campaign agocha nkare sana mwaroche matiangi ng'a river church tari ase eng'encho angete kore ya river church tari ase eng'encho abwate kore ya river church ase eng'encho birundu aro keri matiangi aroche gokora birundu okorire chiconstituency echi mokora matiangi ako na rioka rioka chinyinge chiabo okonyora ng'a mbarafix. Mani atarababuya bado riogi gete ndiroo, but bono ki kwarorire ng'a matiang'i tari kogera riria ribare chacha, that means naremete ng'a egasi nakorete ki? Na egasi inoo, na egasi inoo. Igo bono na egento kia maana sana gotwara ebirundi on board, continue with that spirit, gekogera ntobwati time chia ogochi korera, etobwate time chia go celebrate ng'a omogusii ochire amo, omogusii oebangire. Korende tari ebirundu bieka okoboria ekero geke kia oboyo pi, tari ere bieka. Tong'ina aro naki ong'inyambane mbaro inse aria mache noare inse aria mache mogwancha mbeke kando kidogo ekegoera ere obere consistent egasi na egasi goaka timanyeti rinde ngora omoro abare na ebirundi bagotara bono abwo rinde confuse kidogo tindi komokunera lakini tiende akunere amaentenya aya abere tong'i na nyambane. Nkaimore kero birundu akoni jubilee nkaimore nkaimore ebinyoro ime.

Nyambura ere namoroche amatanga bonyonga, Nairobi Utawala, tari Gusii, naende nkamora chingaki chinde, kare amatanga ebinyoro once once, lakini chiaye toraboranie, nkayi Okengo Nyambura nere are someone ne campaign, gekogera it's not all about prestige, tari ng'a am asking ng'a you are going for that seat ere korokana ng'a naye noboa chibesa gose noro naye nabo okobere ekerogo, no! Eke nekerogo nya mati ang'eganeti on his on the Jubilee ticket, gesogo. nabatebi ng'a Jafeti nyakundi nachoru, nachoru na Juda eye, inche tinteti gokumia ekero amagento nagokete ki? Naro. Osoro nachoru na Jubilee, nachoru na Juda eye, nachoru na ekiama kende gionsi, I don't care because amagento nagokete ki? Naro. Naende aba nabagusii, matiang'i ase kobua abwo nabanto baye, abwo nabanto baye.

Tokogenda iga barabwo, magenderero taiyo buuya, rakini abanto bonsi bararenge na abamatiang'i, bari bamanyigwete na barera na ekerogo kere. Gingosuka omotwe ake, bomachoge borabwo, barongo ochakire koboka, konya orarire, omonto ache omokong'u nabo akomoiraka, rakini konya ochakire gokora ki? Koboka, ochakire koboka, konya orarerete oo. Togocha igaa, bomachoge. Chache, Alfa miruka kidogo nabwate abanto bakomopinga bakong'a egento keratosareranie gioka ne chibesa. Na Alfa miruka nomong'aini, akanamete buna agokamba nabanto, ere nabo namete gochia ikoru korokia obotoereru, yaani he is humble motwe y'abanto. Tanga bangwana abande and he speaks with a lot of wisdom. I have a lot of respect for Alfa miruka. Abagusii baminto. Bono nare gosaba. abanto baria nyabiire barichache econstituency ebaete mpaka etown baboke. Baria bakoboria ekerogo eke baboke, mobase gotigera ebirundu biekwera gochia na gochia, kegokera rituko riogochia konyora eticket naende noo more kabisa naende mokwera gochia na gochia, no let justice be done, mwensi boka abang'ina.

Lakini abang'ina kidogo mogoikera ase chibesa mwakwamerwa, mori gosateria ng'a mogochia goakera kura, naende mori kora kisaini ng'a mochi goakeresia kura besa chitaiyo, goika tonyore obogambi obuya Nyaribari chache. Chisukuru chikoagachu, South Mogirabu chiagachu Nyaribari chache. Chipara chikoretwa North.

Ense buna ere iga. Abana bane kabankore pi, bantebie ng'a inwe nabanto bosa, during your time mokoreti kende. Yaya, ntogani tochi kotiga abana baito barere, ng'a bache gochenji, it is now. Nyari barechache abasubati, gaki ki moranche. Ebanto bateba ng'a nebibe siku hizi bateba ng'a ngobabwate chimbeere, abagaka nabasuna chindero, gaki ki moan ki moranche, mobase gosiriwa ne chibesa. Chiri ne chibesa chiaino chiibire. chiabekwa kando mwacha kwegwa, epaara yakorosigwa ekonye kera omonto, banto babere batato begwa. Nabo bwe ribuyu riesu kwisi erifu na eire kende, okore esukari ekiro ibere, amasio abere, na amafuta. In fact tokora okore amafuta, na esukari ekiro, ebesa eyerire, chikiro ibere, ebesa eyerire. Eh, twamanya gotiga epaara yagocha gokonya ekero echiire obwango, igoro agiya osike epaara iga abwo, ochake koonia. Epaara omanyete ekoigora omochie, ekoigora ekenyoro, yaigora e- econstituency, yaigora eward, yaigora ense. That's why Uhuru Kenyatta achagete chinyinga Kenya iga. Naki rero agatebire ng'a infrastructure, infrastructure, infrastructure. Tiga ntobase korara. Mbuya mono sana Nyasae abasesenie, twaumera next time ase chivideos togokora iga amo kwa Times.